Ибрай авылыннан. Ул инде безнең татар халкына хас дини даирәдән чыккан кеше буларак, мәсәлән, нәрсәдән без күрәбез, аның әтисе колхозлашу чоры башлангандан колхозга кермәде. Ул беркайчан партия яки комсомол, пионерлар оешмасы белән берни уртаклыгы булмаган гаилә ул. Шул сәбәпле инде алар, әлбәттә, Күп кыенлыклар күргәннәр һәм гомер буе Габделхак хәзрәт үз кул көче белән, хәләл хезмәте белән гаиләсен караган. Колхозга кермәгән, кыенлык күргән гаиләдән чыгуын мин мисал итеп китерәм. Ул. дини даирәдә нык булган даирәдән чыккан кеше ул. Һәм менә бу динле булу сәбәпле гомер сөреше дә аның җиңел, ансат булмаган. Шуңа карамастан, менә ул шуның белән бәхетле, диннән таеп булмаган, Кайда гына эшләмә, эшләмәсен, мәчеттә генә эшләмәгән дәвердә дә ул менә бу дини кыйммәтләрне халкыбызга пропагандалаган, ирештергән шәхес. Габделхак хәзрәт Саматовны Татарстан мөселманнары дини яңарыш чорының беренче баш казые итеп белә. Казый, шәригать хөкемдары. Гаделлек, гыйлем һәм хикмәт сорала торган бу вазыйфаны 1998 елда сайлауга җыелган имамнар бары тик Габделхак хәзрәт кенә башкара алачагын әйтә. Халык инде алҗыган иде, ниндидер арыганлык бар иде, менә бу кискенлектән, шундый дәһрилектән. Һәм сез хәтерләсәгез, инде менә Брежнев кликасы тирәсендә дә бит андый фанатлык юк иде коммунизмга. Менә ул вакытта, 70 нче елларда, Йомшара төште иҗтимагый шартлар, дингә дә уңайлыклар күренә башлады. Ә менә ул вакытта, кызганычка каршы, әле мәчет системасын да аны файдаланырга ашыкмыйлар иде. Менә анда ниндидер катып калган, куркып калган кешеләр тупланган иде, дөрес әйткәндә, мәчетләргә. Менә Габделхак хәзрәтнең тарихи бер өлеше менә моны сиземләп алып, Менә Казандагы Мәрҗани мәчетендә ситуацияне тамырдан үзгәртә ул. Мәчет халкы Габделхак хәзрәт Саматовның җитәкчелегенең зирәклеге аркасында уңышка ирешә. Мөтәвәлият алмашына, мәчеткә зур пристрой төзелә шул вакытта. Мәчеткә килә торган садака, Мәрҗани мәчетенә ул вакытта зур садака килә иде, дөрес әйткәндә. Аны яңа мәчетләр төзүгә юнәлтергә мөмкинчелек була башлады. Шәкертләрне укытуга һәм менә күп-күп шундый хәерле максатларга килә китә башлады акчалары һәм ул рәсми рәвештә бернинди должностьта утырмаса да ул вакытта, әлбәттә, Ә идеологик яктан инде ничек инде читтәке кардинал дип бездә әйтәләр бит, менә шундый җитәкчелек итә алды. Ул вакытта да ул төрмәгә дә эләкмичә, ниндидер репрессиягә дә юлыкмыйча, халыкны оста оештырып уңышка ирешүе, әлбәттә, зур каһарманлык. Габделхак хәзрәт Саматовны республиканың ерак авылларында да, Россиянең Себер шәһәрләрендә дә беләләр. Ул андагы мөселман халыкларына хак мәгълүмат алып килгән кеше. Дини яңарыш чорында мәчетләр төзелешен хәер-фатыйхасы белән хуплаучы, матди ярдәм оештыручы һәм аларның эшчәнлегендә ярдәм итүче. Күтәргән куллары бәрәкәтендә, теләгән теләкләребез хөрмәтенә, йа Раббәл галәмин! Шушы бина, моннан соң залимнар кулына түгел, мәңге, кыямәткәчә фәкать гыйлем-мәгърифәт юлына хезмәт итәргә, моннан башка булган биналарыбызны да мөселманнар кулына кайтарып, Аларында һәм фәкать ислам дине юлына гына файдаланырга насыйп мияссәр кыл саңа. Бисмиллаһир рахманир рахим. Кул һуаллаһу ахад. Шушылай торып Аллаһның юлына өндәүче булды гомере буена. Ул менә революция кадәр чәчәп аткан безнең илаһият гигантларын күргән кеше ул. Алардан өлешләнгән. Ә иман ныклыгын үзләштергән кеше, ул менә инде шулхәтле күп хәзрәтләрне күргән, гыйлем алган алардан. Әлбәттә, шуны үзенә сеңдереп, ул инде, менә ничек әйтим инде, безнең татар халкына хас булган, Алымларны да үзләштергән. Менә безнең бит инде туксанынчы елларда күпләрнең хатасы булды, ул чит ил калькалар буенча халыкка аңлатырга тырыштылар. Ә менә Габделхак хәзрәт менә нәкъ татар менталитетына туры килгән, безнең психологиясенә сиземләгән исламны, кертү вариантларын белә иде ничек аңлатырга, шундый аңлаешлы чагыштырулар китерә иде, мисаллар китерә иде. Үз-үзе белән килешеп яшәгән кеше генә бәхетле була. Мөселман өчен тулы камиллеккә иман аша гына ирешү мөмкин.